Acwalo mot bot kaka lwor ducu murumo wi lobo woko weny, i kona mapapat woko weny. Dong an ominwu KD Chrisohama akatti ka miyo iwu ngec ma pire tek. I nge lobo acwali yam con ludito waco ni, Gin mungayo panga latong aye twero, onyo lukile. I kare ma an aneno ni gineni dong panga pe twero, an acito woko ka yenyo lukile. en aye ma latongngi. Ci ada acito anongo latong me bino ka nako yat madit ma tye ka yelo wi kaka lwor, ma lwite dong ojar woko dong i lobo pa lwor onyo i ngom pa lwor, lwite dong ojar dong lijar i ngom pa lwor. En aye an acito ka yenyo latong me tongone. Dong kaka lwor, an acito anongo latong. Ka awaco ni latong, acito bot ladit mo madit i lobo Acoli ma tye botwa i palabek ma kilwongo Justo olwedo olweny. Ladit eno-ni dano weng ngeyo, pien engeyo dano ka dong tye ki mwaka malac nge ni dano weng ngeyo no. Dong kaka lwo, ineno pol kare wabedo cok ki jo madongo. weko wangeyo jami ma yam timme i lobo pa lwo, dok weko wangeyo jami ma nongo yam pe timme i lobo pa lwo en okobedi tye ka timme. Dong kare ma an apenyo Ladit Justo olwedo olweny, en otito bota, Awacci Ladit, kong mono ngom pa lwo onongo yam ngomme kong bedo nining, onyo history ne nongo tye nining, Ladit, wacca. Ci ladite owacci, Latinna, apwoyo in me bedo ki wic dok ki wang ma neno mabor, pien i ada i kin piny watye ki lutino mukene ma gineno wan ludito dong gicayo wako. Pe gingeyo ni agulu macol ki i ngeye en aye tedo dek ma moce mit. Mono ngo ma ladit Justo olwedo olweny owaco bota? Ci awaco bota wa i ladit, An mukwongo amito waco boti ni, lweny tye ka myero loyo wako, dok lweny ma tye ka myero loyowa-ni, wan pe wangeyo areya mene ma omyero wan walweny iye, onyo pe wangeyo areya mene ma yam con wun wulwenyo iye. Koy titta. Ci owacci, Latinna, abicako boti ki tito wang lobo ma en aye kilwongo ni ngom. Jo mene ma nongo loyo kwene? Jo mene ma nongo loyo kwene? Abicito ka tito boti i cawa-ni. Ci ladite ocako tito bota, owacci, Latinna, wan nongo watye ki ngom ma kilwongo ni ngom tim, tim me dwa, tim me dwa, ma tim mukene ma wan watye kwedgi i lobo pa Luo onongo kilwongo tim mukene ni tim aburogo. Tim aburogo obedo tim pa Rwot awic. Amito wun wuwiny maber dok wumaking history ma mega-ni maber, ma ka iwiny an atye ka lwongo nying tim aburogo ma obedo tim pa Rwot awic. Alego jo ma gia ki i gang ker ma Rwot awic onongo loyo, onyo gwok ka Rwot mukene dong oleyo ka Rwot awic. Angeyo ni nongo ludito mukene tye

Ci an aneno woko ni yat eno-ni dite, panga pe romo tongo lwit yat eni wek yat opoti. Oweko an acito ka yenyo lukile latong, ma latongnge en aye obedo Rwot, ku latongnge obedo ladit ma megwa ma kilwongo nye Justo olwedo olweny. Atyeko nongo-neko. Dong, tim mukene ma nongo kilwongo ni tim pa dwat. Tim pa dwat. Tim pa dwat nyo laot dwane onyo laot tim eno ni kilwongo ni owari. Owari cubo en aye nyo oto tim pa dwat. Ka koni an awaco ni tim pa dwat, kaka jo pa dwat gitye, wang ngom pa jo pa dwat nyo gik kwene? Wuneno kit a dong wan wutye ka kelo kwede ki lok wan ki Muzee Justo olwedo olweny? Wuneno wa i kakalwo. Ngom pa jo pa dwat, tim pa jo pa dwat nongo gik kwene. Mano ludito madongo gingeyo wange. Wuwinya maber. Ludito madongo gingeyo wange. Kadi bed i kubedi caa-ni tim pa jo pa dwat dong kityeko pito iye dong kityeko pito iye tyang. Ma ka in ipenyo wii ni, 'Jo ma gukwanyo tim pa dwat nyo jo ma gucato tim pa dwat-ti obedo kaka pa jo pa dwat-ti ma nongo giloyo tim pa pa dwat-ti? Peny wii, 'Atye ka bino? Bed cok. Tim mukene onongo kilwongo tim alingwe, alingwe, tim alingwe ma okwako acwaa, ocake ki i acwaa ocito ripe ariba wa ki pa ger. tim aling gwe. Ka i o i lok me tim aling gwe, en aye dong ka ma nying Muzee ma an atye ka waco ne ni Muzee Justo olwedo olweny dong ocako donyo kenyo. Odonyo nining? I mwaka mo mukato angeci ma dong nongo pinge pe myero obedo maber tutwal, ento nongo jo ma gioto tim eno bene gitye. Ento nongo Ladit Justo bene tye i kingi. I kare ma dong giweko twer icing Ladit Justo, olwedo, olweny, orwatte ki ayelayela ma nongo dong obedo ka timme i lobo Acholi, ada, gamente me Uganda, gamente pa President Museveni Kaguta ma tye wa i cawa-ni, gibicito i palabek. Ginongo ladit Justo olwedo lweny. Giwaco ni, Ladit, kit ma in iloyo pat areya eni, konywa. Wan watye ka mito coko jami maraco, jami pa mony ma nongo tye ka ma lweny otimme iye, nongo jami maraco tye iye calo land mine gi bom mogo, muduku mogo ma nongo ca mukene kineko rwodi otobo to kenyo, ento nongo kom muduku odong kenyo pien ingeyo muduku pe top.

Ka dong land main pud ogak tye idye lum kunu, mudwoko tye idye lum kunu jami miyo lworo ki megewa weko nongo kec nekowa piene gubiringo gubiweko tweyo yen noko. Ci ada, Ladit Justo olwedo olweny, oribo cinge ki gamente, kicoko jami eno niko weny. Dong ka an apenyo wiya. Acwalo kokona bot Honourable Unek Ilari ma megwa ma tye i Lamwo. Alegi ladit, kwany kari ni imak cing ladit Justo Olwedo Olweny ma pud kwo. Cwal bot President Museveni opo wi President Museveni wek imi kony ki ladit-ti. Owek ladit-ti bene onyam doge dok owek ladit-ti bene doge obed mayom Pingo maber ma otimo pi gamente dok otimo pi anywalli ma gitye i palabek i kona mapapat weny? Meno pwode agiko ka mo manok kenyo. Amedde ki lok me tim. Wan nongo watye ki tim madwong. Tim tye madwong, dok tim ma an atye ka kwano nyingi-ni omyero in imak maber Wek diki ma in inge ni, ka dong oera ni gure macalo kaka, omyero an adok kany. O, KD. Christahoma in idok kany. Bosnigo Tim in idok kany. O, kono ngagi. Tim ma tye nongo kilwongo tim pa lukok. Ma mono tim muywek ma dano weng nongo ngeyo tim pa lukok. Ma Rwot alora, Rwot alora, en eno loyo tim meno ni. Tim pa lukok ocito ribbe wa ki i cwa weng. Wa cwa weng lobo enoni ocito, tim enoni ocito mako wa i cwa. Mono kilwongo tim pa lukok ma Rwot alora en aye ni oloyo. Ma nyuto ni in dong omyero inge ni anga muleyo ka Rwot alora. I cawa-ni kobeddi jo mene ma gingeyo history eni i kin ludito madongo ma gudong? Wang ngom me tim pa lukok onongo tye kwene ogik kwene. Lurok gucako donyo iye nining? I ye ada latin matitidi romo cato tim pa kaka? Honorable odonge oto lawyer winy maber pienne eni dong atye ka donyo i department ma megi. I ye ada lutino awobe matitino giromo cato tim pa kaka? Acwale ka wan dong wadugo macalo kaka, wapong woko linim kadi ngat man odong owilo eka alip apar kaka opong woko linim. In itamo ni giromo loyo wan? Giromo loyowa ada. En oweko jo mukene waco ni Acwali ribbe aye teko nyo Lwor ribbe aye teko-ni. Watye ki tim mukene Tim mukene ma nongo tye iye acol pii, tim ma nongo tye iye acol pii kilwongo arum, man odonge oto ngeyo arum, lira pa lwo, okwako wa i lira pa lwogi weng tim arum, tim arum, tim mukene ma wan watye kwedgi tim pa jimo ma nongo rwot elinya, rwot elinya en oloyo ma tim meno onongo kwako wa i madi ki loc kabedo ma kilwongo ni madi ki loc ocito ca wa i abayo amito wuwiny maber lutino acwali eni man tye ka poko ni ka nongo ada in itye bot rwot awic wucit wunen ka ma wang ngom pa kakano pa rwot awic tye iye ka in dong itye bot rwot moni Cit inen wang ngom pa kaka pa Rwot moni ka ma nongo ogik iye. Miyo lweny bedo mayot. Pe in iromo bwolo an ni latin mo matitidi tye ka waco ni, 'Atye ki ngom eka miya adek i pa Labek. Atye ki ngom eka miya adek i pa Dee. Atye ki ngom eka miya adi lukung. In latin matitidi tye ka cimo ngom pa kaka ni ngom ma megi Dok wun lutino matitino, ee, wun aye wutye ka cito i dye lum ka coro lum ni rya rya labongo ludito ma gingeyo wang ngom. I ada, lanta i tol eno bibedo makwo ada ka ni acwali ada nyo lwor gugure kite kobedi i caa-ni kaka adit loyo pati gitye ka gure-ni. Lanta i tol eno bicung i nyim kot, Honourable Odonga oto, Lawyer. Lanta i tol eno bicung kaka lwor. ka ingeyo ni itye ki ladit muteggi areya ma megi. I cawani ma in itye ka neno an atye ka lok i social media, kwany wot icit ipeny jami mukene bot ladit-ti. Dok wun ma wutye i kaka dit loyo batti i gurup pa ot, nino ca kiwaco ni ngat acel acel oa odoki ka ma kinywalo en iye wa Yecu Kricito ma yam obino ki i polo opye i ngom, oyero lukwenane apar aryo me poko ngec i lok kom Wonne. Oweko lukwena-ni guwoto wi lobo lung oweko lok kom Yecu odong. Rom aroma kobedo i cawa-ni, an atyeko gamo kwena maber ki bot Muze Justo Olwedo Olweny, ma en tye pa labek botwa. Kwena eni pe nen an anena keken. Kwena maber en aye weko jami maber duk i gang. Kacelo ki in ki an ki Muzee Justo olwedo lweny, wabitwero lweny eno-ni me nying Muzee-ni. Yat obedo yadi mudonyo i lobo acole, lwit yadi-ni ocito maboco ma pe larre, ma ka pe lukile onyo latong panga pe twero Wan lutino bulu okobbe watye calo panga, lutino anyira tye calo panga, luditowa muti i lobo Acholi ene gitye calo lukile, latong, ma omyero latin acel acel ocit ka penyo wonne tek ka inen muzee mo tye ma dong mwakane ocakke pyera abiro, pyera abicel i wiye ocito anyim, myero ibed i ngete lit rwit calo gwok okwoto. Penyoko, wek otiti jami weny. Pi man dong an agiko lokka ni. An apwoyo mada, Ladit Justo olwedo lweny. Apwoyo in Ladit. Kare biromo. Amito bene winyo ni Honorable Onek Hillary omako cingi ocwalo in bot President Museveni pien ni jami ma in itimo ikonyo kwo pa kaka madwong me yero jami maraco ki iye Okang. Eno ni omyero Honorable mamegwa ma ma tye i palabek Onek Hillary omyero onen ki wang matut acwale kaka lwor wa ribone wunu. Ngom ma gikwanyo, ngom pa jo pa dwat, ngom ma gikwanyo, ngom pa jo awic, ngom ma gikwanyo, ngom pa jo pa der, ka wan waribbe wunu kaka lwor. Land taitol eno, land taitol me poko loro got-to, land taitol ma konye peke, Wan lwor ka in icito ni imito lan taitol ki wei ki wei ki wei. Ento lurok ka gucito ni gimito lan taitol, pe cwalo nino adek nongo lan taitol tye i cinggi. Ngom eno ma kitime ni kicato botgi-ni, ngom eno-ni weng ngom pa kaka. Pe tye latin mo i dye kaka ma romo wacci en etye ki ngom pyer eka pyeraryo, ngom eka pyeradek. Ngom eno-ni nongo nining? ma nyuto ni in dong babani dong kinywalo en kene i kaka, ka dok babani onywalo in keni, oweko in dong itye ki ngom eka pyeradek, oweko in dong itye ki ngom eka miya adek, kaka lwo, wamakke ki ludito madongo, wamakke wunu ki ludito muti, ci kwo pa lutino awobewa ki lutino anyira bibedo ka maber. An Kedi Kusama amito wacce jojokka malo.